Hi ka chimmi bia hi minipha tein caan rak hmang law na nunnak ah thlennak na ngei hrimhrim lai ti zumhnak ka ngei ko. A dongh tiang ngai dingin kan sawm. Patu na dirhmun te ah khan i lawm bak ko hmanh. minung hi kan nule nih hrinchihmi zialaza tampi lakah a kan hrinchihmi ziaza pakhat cu thil thar lamp asiloah a masabik le a hramthoknak lawng lawngah lunglawmh a hmangmi kan rak si hna. Cu kong cu hitihin fianter khawh ka hun i zuam panh lai. Thilri pakhat kan duh tukmi khi ngei kho ning law zeitluk in kha nuam hnga timi kan tuaktan i kan ruah tikah cu kan duhmi cu ngaih kan duhnak a fak chinchin cio. Tahchunhnak ah, iPhone 16 Pro Max asiloah Samsung Galaxy S25 Ultra hai ti bantuk. Khi bantuk hna thil kan duhmi khi neih kan duh i neih dingin chunmang kan manh seku kan jin ti ko si. Nei kho ning law zeitluk anom lai ti khi kan tuak tan. kan ruah, kan tuar, kan thil le cucu nei duhnak thinlung kan neih ni a zual. Asinain cu phone cu kan hun neih khawh tak tikah kan nge ka le kan ngeih hlun aa lo hrim hrim ti lo. Kan ngeih kha ti law lawngah khan kan i lawm. Nuamnak in kan khat bantuk khi a si. Kan i lawmhnak a sang. Sihmanhsehlaw caan tlawm pala cun phone ṭha te ka ngei tiah hun ruah i kan phone zoh i lunglawmh peng a rak si lem tigo. hramthop i kan nge kha lawnglawng ah khan an rak i lop kha cu a si. Atu i hi bia a relmi chungah hin ka chim ning bantuk nan si ve hrimhrim ko lai tiah kha zum. Phone ṭha a ngeimi na si ahcun atu na hmanmi na phone ruangah khan na phone zoh in lunglawpnak in na khat ti hrim hrim lai lo kiah ka zum. a hramthok na rak nei kha te kha ruat hman adang hrimhrim ko lai adang ko lo mo na rak nei kha tia zeitluki na rak lom asina in atua khan hi phone te hi ka ngei chang tia lunglom nakin nakhat dek mo nakhat liam lai ka zum lo chu kong he Pehtlai in Malay le Delhi ti bantuk i a ummi nih phone ṭha iPhone 16 Pro Max hna neih na duh kan duh bantuk khin Malay le Delhi ti bantuk ram hninak in ramthuknak ah ramthumnak ah hei chuak in hei len kho ning law tiah chunmang tampi na mat min ko lai. Malaysia asiloah Delhi in chuak ning law ram thumnak US, Canada, Denmark, tibantuk Europe ram Australia tibantuk phan ning law chungkhar unau asiloah laimi hawikom ta sina zitlam busina biak in kipa

in le lo motor tha na va i ngei ve ram tha ti mi hmuna vai hoi tam pi sina khosap hi tin batuk ve tia chun mang tam pi namat lai i ne thin lung chunga Allah bik tu zong Malaysia Delhi German chun asikho A ngaingai ti ahcun ramthumnak na phat hnu zongah atu kan chim bang phone ṭha na ngeih kha bantuk lawnglawng khi a si ko. Zeihmanh adang hlein um lo. Na phak kha cun na thinlung a hliphlau ngai kho lai. Na lawm ngai kho ko. Asinain zarkhat aliam, thlakhat aliam, kumkhat kumhnih aliam i ramthum na ka phan chang timi na ruat nem mam ti lai lo alop zong lop mok hrim hrim ki thei ti lai lo kha to manu male silawa delhi ummi rot manu lairam num yo te a khan male silawa delhi ram ni na khai phan ning lo timi chunmang namala khan mali phak ding delhi phak ding anuam lai tia na ruat ko lo ma kha atu a khan mali delhi a na um hei chi ko herut man ramni nak kum chang tia lunglop nak in na khat el dek mo nai sai na khat lem lai lo ram thum na ka len ning lo ti mi khwa cheu seu khi na ro kho kho lai Tlai i kan um lio aram hninak phak kan i ngaih tuk i kan phan taktak cu. Ram hina kan phan taktak cu mo. Ram hina kan phat taktak tikah ram hina ka phan cam tia kan phak kalo rawa kan ruwa i nikhat zarkhat thlakhat aliama chun ram hina kan phak mi kha tri thei thei tilo nunglam ak zong kan thei tilo cun ram thumnak kan phani kan i lawm thai lo lai lei kan um lio ah ram hnih nak phak kan i ngai tuk i kan phan tak tak ram hnih nak ah kan i lawm thai lo ram thumnak kan tum ri thiam thiam ram thumnak kan phan kan i lawm thai lo pawcawm nak ah kan buai in le lo ah kan buai Neiksia chowa tiin a phunphun ah tam buai buaipi ok hi a tam taktak buaipi chok a si lo. Chungkhar family nih fala kong kau ah buai a si. Zei dangdang pachom na kong ah buai a si a phunphun. Insurance taktak man hi phun tam pi om ni buai chok a si lo. Ram thum na kaphan cham tia lung lop bak phim khi om ti lo. a ruah lawng ruah a si ti lo. Duhmi le herhmi a dih thiam lo. Inn ṭha lo ṭha motor ṭha du a si. Ngeih khawh na dingah thluak rei a thei. Hawi le khom khar a si. Nun si awang. Mi si kho deuh le khosak ṭha deuh anum. Asinain ani lom kho hlei lo. Duhmi a dih thiam lo. Mi rum nih rum chin an du ri.

damnak na hmuh ahcun i lawm ko leu mi ni sia cun lairam na chuah kho i male nung kha i lawm be ko ramthum nak um mi ni sia cun hoi ngei na ngei kho lo zong ah damnak na hmu zingzan ei ok na ngei ahcun ni lawm ko vawlei cung ah nunglawmnak tak tak hi khozei pana um lo Vawlei cungah thi taktak hmanh din awk a ngei lomi mi tampi an um ti hi phil hlah. Sin ah, sizung ah, zawtnak fak in thi a bawhmi, khensa zawtnak in thi a fakmi, a thong thong in an um. Cu zong cu phil hna hlah. Atu lio na dir hmun ah, na in, na din da ei kho kha i lawm ko.

Cucaah chim duhmi cu atu lio na sining te na dil hmun te ah khan na di riam cikcek ko. Kan Bible nih pei ti na ti cu Bawipa hi zeitluk in dah a ṭhat ti kha nanmah tein va kawl cio hmanu. Amah chungah him tein a ummi cu a lung aa lawm a ti cu. Psalm 34:8 ahkhan Bawipa a ṭhatnak hi ma nih khawl ve ahcun purka in chim khawh a si lo a liam in a liam atu lio te na dir hun i na si khawh kha na phak khawh kha atu lio na sining te kha bawipa dawtnak le a vel ruangah dawkhawh si cu Poipa thatnak le avil na hmuh thiam ahcun che cu mi lunglawm le thlashuak mi taktak cun si ko. Nihin atu te ah hin a thi a zo kho mi lawng te kan si di. Cucaah atu na dir te baka khan i lom chik chak ko. Hi vawlei thil nih hin lunglam nak thing ape kho hrim hrim lai lo. Sinain Bawipa a neimi lawnglawng hi lunglawm taktakmi cu an si. Nan dihlak Bawipa nih thluachuahnak pe ko hna seh.